ביים הייליגן דברי שמואל פון סלאנים האבן געווארט חסידים אריינצוגיין זיך צו ווינטשן לעצה ותושיע, ווען פלוצלינג איז אריינגעקומען א איד, א פויער, א גרויסע געבויטע מענטש, ער מוז אריין גיין צום רעבן זייער וויכטיג, ס'איז אנגעקומען זיין רייע און ער קומט אריין צום רעבן און ער געווען פארשפארט מיט די דברי שמואל זייער א לאנגע צייט, ווען ער איז ארויס געקומען האבן די חסידים זיך מוראדיג געווינדערט, ס'מוז זיין עפעס א למד וו צדיק אפשר גאר אליהו הנביא אליינס, אזוי לאנג? איז מען צוגעגאנגען צום רעבן מ'האט אים געפרעגט רעבע וואס איז דאס מאי האי? האט די רעבע געזאגט זארגט זיך נישט ער איז א פשוטע בעל עגלה א פועל תוכו כברו, ער איז אריין געקומען צו מיר און ער זאגט מיר אז ער איז א בעל עגלה, און איין טאג איז ער געגאנגען מיט זיין פערד און וואגן געריטן אינדרויסן פון שטאט און ער איז דורך געגאנגען א בריק און פלוצלינג הערט ער קולות קומען פון די וואסער אונטער די בריק, ער זעט ווי א פרוי דערטרענט זיך לא עליני, ער טאנצט אריין, כאפט אן דער פרוי, האט נישט געוואלט זיין קיין חסר שוטה ווי חזל זאגן אונז, נאר ער נעמט איר און ער טראגט איר ארויס פון וואסער, לייגט איר אריין ביי אים אין וואגן און ער האט איר געפירט צום שטאט דארטן צום דאקטער צו שפיטאל ווי זי דארף גיין, אינמיטן די וועג. האט ער געהאט א מורא'דיגע תאווה און א מורא'דיגע נסיון, ער האט זיך ארום געדרייט קוקן אויף די פרוי, די פרוי רופט זיך אן, אנטשולדיגט רב איד, האסט דאך מקיים געווען אזא גרויסע מצוה, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, פאל נישט דורך, טו נישט דאס, פארליר נישט דיין עולם הבא, ער האט זיך גלייך שנעל צוריק ארום געדרייט. עטליכע מינוט שפעטער האט זיך די יצר הרע נאכאמאל מתגבר געווען, און די תאווה האט געפלאקערט אין אים, און ער דרייט זיך נאכאמאל ארום, נאכאמאל נכשל צו ווערן נאריה אסירה. און דער פרוי געט זיך א רוף און זאגט רבי איד טו דאס נישט, דריי דיך ארום און קוק נישט, פארליר נישט דיין עולם הבא. ער האט זיך נאכאמאל ארומגעדרייט, עטליכע מאל איז עס געווען וואס ער האט זיך ארומגעדרייט און צוריקגעדרייט, ביז ער האט געזען ער האט נישט קיין ברירות, די באלעגאלעס אמאליגע צייטן האבן געהאט ביי זיך אין וואגן אזא טול באקס וואס איז געווען דארטן אלע סארטן כלים וואס מען דארף האבן, און ער האט ארויסגענומען פון דארטן א גרויסן האק, און ער געט זיך א דריי ארום צו דער פרוי און ער זאגט איר דא האסטו דעם האק, נאך איינמאל איך דריי זיך ארום צו קוקן אויף דיר, געב איך דיך רשות, האק אראפ מיין קאפ! אזוי איז געגאנגען די גאנצע וועג, און ער האט זיך מער נישט ארומגעדרייט פארשטייט זיך. דעם נעקסטן אינדערפרי ווען ער האט זיך אויפגעוועקט און ער האט געוואשן נעגל וואסער, האט זיין גאנצע גוף אנגעהויבן זיך צו שאקלען. ער האט אנגעהויבן צו שפירן אזא מין יראת שמים, אזא מין קדושה, און אזוי גייט עס פון דעמאלס שוין עטליכע וואכן, און ער איז אריינגעקומען צו מיר און ער האט געשריגן צו מיר, רעבע, נעם אוועק די מדריגות פון מיר, איך קען עס נישט אויסהאלטן מער, ס'איז נישט פאר מיינע כוחות, ס'איז נישט פאר מיין גוף. וועגן דעם האט עס גענומען אזוי לאנג, ווייל כ'האב אים געדארפט קאנווינסן, כ'האב אים געדארפט איבעררעדן, אז דו האסט שוין זוכה געווען צו קומען צו אזא מדריגה, נוץ עס אויס, אדרבה, כ'האב אים פרובירט ארויפצוברענגען, און. מעלה זיין אויף זיינע מדריגות. יעצט פארשטייט זיך אז פון די מעשה קען מען ארויסנעמען עטליכע מורא'דיגע נקודות, די ערשטע נקודה פארשטייט זיך דארף מען ארויסנעמען פון דעם, אז כדי א איד זאל קענען האבן די כוחות בייצוקומען די נסיונות דארף ער פאר זיך מאכן אזא שטארקן גדר, אזא שטארקע אפהאלט אז ער זאל חלילה וחס נישט צוקומען דערצו. אבער לאמיר ארויסנעמען נאך א נקודה פון דעם, דער פשוטע פראסטע פאוער, דער בעל הגאולה האט זוכה געווען צו א מדריגה פון קדושה וואס גרויסע צדיקים האבן זוכה געווען, און דאס איז נישט געקומען ווייל ער האט זיך גלייך איינגעהאלטן, ער איז דורכגעפאלן איינמאל, ער איז דורכגעפאלן א צווייטע מאל, א דריטע מאל און א פערדע מאל, ביז ער האט אפגעמאכט ביי זיך, דאס איז עס, איך גיי עס נישט טון מער, און ער האט זיך אונטערגענומען מיט אזא שטארקייט צו געבן דעם האק פאר דער פרוי. וויפיל מאל האבן אונז, ווען עס פאלן מיר דורך, איין מאל, צוויי מאל, א דריטע מאל, און מען מיינט דאס איז עס, איך גיי שוין נישט קענען מער, ניין ניין, אפילו נאך עטליכע מאל דורכפאלן, אבער מען האט זיך גענומען מיט א שטארקייט, מיט אזא שטארקע גדר און א סייג, קען מען צוקומען צו די גרעסטע מדריגות. גובר ווינטשט א הארציגע מזל טוב פאר אלע מסיימי מסכת עבודה זרה און משכילי מסכת הוריות, די זכות פון די לימוד התורה זאל ביישטיין פאר זיי און פאר גאנץ כלל ישראל. אהלן אהלן ווי א האלע חלום דהאלן אהלן לדהלך אהלן לוי לוי לוי לוי